Herzlech wëllkommen zeréck bei Mario Kart 7, de Banannekamp steet haut drun an bei mir ass nach ëmmer de Bandicay, salut! Hello, hello!
An ech mengen wa mer mat der Banann haut ze dinn hunn, dann kënne mer just een huelen. Natierlech.
Den Donkey, natierlech muss ee soen, par rapport zu Mario Kart Wii-Zäiten, Bëssen eppes verluer gaang mat den Afen ënnerwee, behaapte mer mol, an och déi déi Spiller duerno. Jo, do sinn der e puer op der Streck bliwwen an besonnesch deen, deen der Marek hat, wéi e sou gutt wor. A mir fueren haut den, wéi gesot, de Banannekapp mat folgende Strecken a probéieren natierlech erëm déi dräi Stären. Mam Donkey Kong misst dat machbar sinn, mee mol kucken, wat fir béis Tricker d'Computeren haut nees sech ausgetüftelt hunn. Mir starten a lass geet et.
Krute grad geschriwwen op ee kéint matspillen op Däitsch, dat ass och e Like ginn, hunn emol erkläert dat mer Let's Play hei online zesummen ofhalen, also net mat mir connectéiten. Och net schlecht fir den Ufank. Bon, mir fänken da lo un mat Kupperstrand. Yes, eng Streck vum Nintendo 64 an eng déi ganz gutt geremaked ginn ass. Et ass eng Passage komplett verschwonn an déi ass souzesoen duerch eng méi innovativ Passage agetosch ginn, déi och déi nei Features benotzt.
Genau, fréier wou e Lach an am Fiels, eng geheim Höhl war, wou een halt eng Kéier konnt skippen.
Dat war och meeschtens op der Nintendo 64, dat een do laanscht d'Lach gesprong ass. Ech mengen do Mal guer Bad Memories an hei war de Dreis natierlech e Schroom. Ech mengen kriss du och Schroomes deelweis, wann s de gudde Jumpy kriss mat genuch Mënze mengen ech. Fir op déi Ramp do ze kommen? Ja. Jo. Dat heescht, ech mengen dass wann d'Waasser och niddreg ass, dann. Dann ass d'Ramp vill méi erreechbar, jo.
Jo. Ech meng an der éischter Ronn ass et mol guer net méiglech drop ze kommen. Nee nee do hues de net genuch Coins. Mënzen déi maache jo och awer um Spill eppes aus, och wann den dat ufanks net gär wëll an agesinn. Se sinn awer overpowered, och wann se nëmmen bis 10 limitéiert sinn, wéi an aneren Deeler wou et jo, ech meng um Game Boy Advance Do kanns du war et jo zwar limitéiert, jo. Maximum sammelen, jo.
Oh, d'Kopitern schéisse vill Reds op mech. Mee mir hunn absolut keng Konkurrenz.
Ech beneiden dech, well hei fueren ech Rëd wierklech ewech grad. Da geet déi blo Schell op mech, obwuel mer zu dräi op der nämmlechter Linn waren. Dat war awer ze dräi. Muss natürlich so noch vum Remake hier vum Design hun sech do gut gut geschlo gehabt hei ähm, eng Streck mat dee wirklich vermisst huet, well ass awer ënnergaangen mat der Zäit. Hues dann nach op der SNES meng ech gehabt, Koopa Stren. Jo do goufen et halt ëmmer esou eenzel Versiounen. An och um Game Boy Advance goufen et nach zwou méi grouss Strecken, déi sech um Strand ofgespillt hunn. Duerno ass dat Konzept e bësse verschwonnen. Also grad bei Mario Kart Double Dash gouf et halt nëmmen déi Peach-Versioun vum Strand, mee dat war méi op Sunshine ugelehnt. Mee allgemeng ass, mengen ech, hautzedaags Sunshine méi am Fokus, wann et ëm Stränn geet.
Wéi dem Koopa seng Heemecht. Déi nächst Streck dann ass dann Mario Piste 2, ech meng do weess jiddwereen d'Flashbacks och an déi hunn se gutt ëmgesat. De Schluss meng ech mam Gleiten ass vläit e bëssen overpowered wa mer éierlech sinn, mat dem Shortcut och nach en plus. Genau, do ginn et e puer ellen Tricker wéi een sech nach ganz gutt Zäit erspuere kann an Time Trials an och allgemeng an de Courssen.
Natierlech wann een hei e Goldschlumm huet, dann ass och do e grousse Shortcut no der Läpp oder Zilin méiglech. Ech mengen do si mer eis och eens, esou spuersam vun der Compète wëll. Eng Streck déi roueg ausgesäit, mee awer och am Online Mode grad duerch déi Taktik mam Shroom oder mam Shortcut, ech mengen du kanns d'Leit do erof schocken nach wéi s de wëlls.

An net dass et do dee Sprong gëtt. Firwat dee genau elo do gema ginn ass, weess ech och net. Am Original gouf et dat natierlech net. Am Original war dat halt einfach och e ganz kleng, kleng Ramp. Also dat war wierklech nëmmen e klengt Feature an do konnt een net vill Auswierkung hunn. Bis op de Blëtz, deen huet d'Leit halt wierklech schon eng Kéier eng Ronn zeréckgestouss, duerch falls eng zwou Kéiere zeréckgehäit.
Ja wëlls du einfach ënner erëm den Tour kanns dréine wat se hei awer rausgeholl hunn eng mech wissen net gësse du doerof geschockt nee. äh. hat blat lo kënne kommentéieren da ja, dat wär natürlich schon praktisch ech mengen du gëss do erëm reset dat dat ass déi Geschicht An dësem Deel an dem aneren Deel konntest du den Turm dréinen. Ech mengen, do ginn et nach méi schro aner Horror-Shortcuts, wou du de ganze Wee kannst erëm zréck maachen.
Ja. Mir ginn alt, wéi se d'Spill erëm friendly maachen an elo kënnt den Albdram vun all Shopping-Hater. Ja, an ech hunn och do meng perséinlech Geschicht zu där Dengen, nämlech ass dat jo eng Streck vu Mario Kart Wii an online war déi sou beléift, ech weess net firwat, déi ass ëmmer dru komm, d'Leit hunn déi ëmmer gewielt an ech hu se guer net gär, et gi souvill besser Strecken am Mario Kart Wii wéi Kuckuckspromenade an ech mengen dat ass de Grond. Wat se elo am Rem hei geremaked ginn ass am siwenten Deel, well se esou Fan-Favorite war. Ech mengen, et ass wierklech, well d'Miiss och do iwwerall ronderëm stoungen an et Schlëmms ass wierklech, déi dräi Autoen kuerz virum Zil, wou d'Miiss da do dran dra sëtzen, dat ass esou, ech mengen, de Favorite vun all Famill, wann do däin eegene Mii dann do ass, dann hues de. Jo dach parke kanns ne, dann ass dat ëmmer sou Moment wann s mat der Famill spills fir déi zur Säit ze maachen, léier mol aparken oder sou mat Kollegen och, also do kann ech mech u Saachen erënneren. Ech mengen et ass wierklech doduerch wou de ganzen Hype do opkomm ass mat der Streck, well esou beléift wéi s du sees ass am Fong eng keng perséinlech, mee se gëtt awer ëmmer vill gewielt zu Wii-Zäiten.
Ass et et ëmmer wann d'Kokospromenade wielbar war koum se drun? Dat ass hunn ech ni verstan. Wéi gesot et ass och keng schlecht Streck, mécht och Spaass, mee et gëtt besseres.
Muss eben hei soen, mam Gleiter ass net vill gemaach ginn, se konnten am Fong och net vill maachen. Et ass just déi Passage, déi lescht Passage, wann s aus der Promenade erauskënns Richtung Parking, wou se alt Eppes konnte maachen. Ähm. Bannen ass keng Méiglechkeet gi gewiescht, da si mer so eens. Ja. Vun dohier bannen och bësse méi dënn äh, enk vläit nach gemerk, de Shortcut. Kennt mir mol zu fir riets Hand no der éischter äh, Passage fir op, wou's du kanns mam Schurm riwwer riets fueren, fand ech mol bësse méi enk gemaach. Par rapport zu enger Wii-Versioun. Do war et awer besser machbar. Kann natürlich sinn, well du Bikes hast, dat se méi besser Shortcut einfach kon rafu vun dem Kart.
An ech dëse Kapp leeft wirklich gut, also mir hunn quasi keng Problemer mat ähm, Computeren an den Doki kritt déck vill Banannen. Das ist komisch, awer dat ass halt gute Schutz. Dat déi eenzeg Gefor déi mer hunn ass alt e Schock an eng Plushette.
Kéint ech emol behaapten den Donkey hätt Special Bonus an dem Kapp hei a mer hätten dat gewosst.
An et ass Zäit fir déi lescht Streck fir haut. Muss nach wierklech soen, et ass schued dat den Arf soss keng Kollege méi an deem Spill hei gegönnt krut huet aus senger. Weltchen. Jo, dann kënnt de Waluigi Flipper, eng Streck vum DS an eng vun de beschte Strecken, déi vum DS konnt an den 3DS ëmporten.
Ech mengen, do war jiddwereen zefridden drëms, wéi déi erauskommen ass. Sou geet gewosst wou ech dat en Day erem eng Kéier ka spillen. Natierlech och hei mam Fléien ass just déi Passage déi ech elo eemol wäerte gesinn.
Déi gouf et och fréier mee ouni Gleiter, also wäert do de Gleiter rausploppt ass e bëssen fragwürdeg, mee bon dat ass wahrscheinlech huet e bësse mat der Grondbasis vum Spill ze dinn. Ech huelen un se hunn einfach missten iergst eng Platz abau fir eng Kéier de Gleiter just ze hunn an Dat war déi Plaz an der Rei fäerdeg wëll ans Lo an de Kéieren hei Gleiter gis hunn dat giff näischt ginn. Ass déi Gleiter fléien halt méi riit aus si dat sinn do mat renkele kann. Dat ass näischt wou ee lo kéint akrobatesch Kéieren man. Dat ass halt wéi gesot einfach nëmme fir bëssen ze floaten. An déi eng Stats déi mer an den Loft. An der Loft bass halt méi schnell an déi aner manner schnell. So et kënnt eng Blue Shell, wa mer bis an den Tunnel packe mengen ech ginn mer net getraff, mä déi ass relativ schnell an deem Spill. Jo kuerz Gim e klengt Gimmick wat dat déi Streck hei och huet, sämtlech Soundeffekter vun Items, Rouletten an Strecken an wann een iwwerhëlt hunn esou e klenge Flipper Effekt krut. Vum Sound hier. Dat ass och ganz witzeg, dat ass mengen ech och nëmmen op dëser Streck de Fall. Op kenger anerer hunn d'Items aner Sounds. Oder allgemeng op deenen Mengen, Elementer. ja, dat muss.
Do kënnt mer elo näischt an de Kapp. Do ass wierklech Flipper Mode extrem an natierlech och hei et. Kugelen déi dech och nach emmer nerven an zemools bei mir grad hei wann d'Bots dech erandrécken an d'Kugel, dat ass wonnerschéin. Zemools wann den Toad erëm mengt e misst dat erëm méi giess e kann mech wegdrécken.
Sou déi lescht Ronn an et gesäit wierklech gutt aus, also wann elo net eppes Béises géif geschéien dann wär dat e bësse schued. Ech mierken dass se geschwann op 100 wéi ech hei well den Toad bei mir ass hartnäckeg. Dat ass och na dat kee riets, dat een ëmmer fixen Géigner hat.
Anscheinend net, well bei mir steet den Toad net op. Anscheinend dann awer net, jo. Ech hunn den Toad an ech hunn de Wiggler hei dee mer An der Rupp an ech gesi bei dir grad wickel ass bei dir op der 7 der Positioun an Tout hues du gënnt bei dir dran. Nee. An de, de Wiggler hat bei mir als Rival ugefaang, mee ass iergendwéi ofgedrift. Zënter deem ass et d'Rosalina ginn. Op der éis, éischter Streck hat ech nämlech nach Problemer mam Wiggler. Mee do ass iergend eppes geschitt an jo, wéi du den ëmgestuft. An nach ass se Fënnefte ginn. Fäerdeg Punkten, maximal Punktzuel. Ech denken dat sinn mir hat wéineg Problemer. Ech mengen och wéi oft dee vun Items getraff gëtt hängt dovun of op een 3 Stäre kritt. Jeweils goufen Deeler wou dat e Faktor wor. Mee ech denken mir hun déi Stréien hei locker krut, also den Donkey Kong definitiv gudden Job gemaach. Wat mecht en net alles fir eng gëlle Banann hennen ze hun. Ah jo, da giff ech och Gas gin als Aap dohier. Dat missten 3 Stäre bei dir sin.
Jo an dat war et dann och schon nees fir haut. Ech hoffen dir haat natirlech erem Spass, déi déi live derbäi waren waren der jo des geier e puer am Chat an déi déi daat nogekuckt hun. Wéi gesoot mir gesin eis dann mat zwee leschte Parts zeréck demnächst, wéini genau wësse mer lo nach net, daat plange mer nach an da wënschen ech iech nach e schéine Rescht Sonndeg
an soen bis dann tschüss.
Bis dann ciao.